Siaya Kababa, Siaya Kababa, Siaya Kababa. Nyathino ng'iya gi wenge machikore e dier wiye. Ang'eyi, idwa miya tabu gi jofida. Ok abi yieni. Siaya Kababa untie. Untie maber. Mathayo 38 wes adek matindo achiel wacho niya, Mon chendo. Mon timo ang'o? Lokri inyis ng'ama nie bathi ni mon chendo. Lokri makoni inyise ni chwo to chendo saidi. Ka in ng'ama dichwo, wach niya, marwa is understandable. Ka dipo ni ilokori, inyiso nyako cha ni mon chendo tineno ka en nyako ma network lalne matin ochalo ka ng'ama bagni to kodonjo ka to bede bathi kanyo to penji ni otendni onge bungu kamoro ma ng'ato nyalae mani ng'e ni dil gi nyasakwa mano nyasakwa to kineno nyako

To ka dipo ni odonjo to iwinjo ko arufu mar omeno goyi matin, idil gi nyayimbo. To kodonjo en nyako maler, orwakore maler, wiye oloso, gimoro amora ler kuome. To kimose gi kisungu tiwinjo ka kisungu bage, mano nyara sembo. To ka en nyako ma kaka odonjo, iwinjo kodum Nivea for men to pod otar. mano nyau yoma to ka en nyako ma kodonjo ka gimoro amora rachne kata stima ma lalnwa cha en osiko ni what are this what are this what are this this is not right this is not right we know our right To en nyako ma sura mineno kama Nyasaye notuone. To sura marufuku to en go. Pesa ber jokama, pesa ber. Ma en ing'enu siko mana ni mano nyagem. Nikech nyagem ka in ge dala Nyagem. Kata ka liel otimore nodonj e liel to en ochako ywak gi rangach. Wuy! Wuy! Piny orwenya. Piny orwenyi manade tiywak kichomo tent mar kata. To ka en nyako ma jaber Height en go American, orwakore maler, to dung perfume maber, to king'iye kama to wajoma chuo, king'iye kama tiwinjo kimelt. Idil gi nyalego. Lakini nyalego ubeyo Onjiri, onjiri gi thuol ema uwe, ubiro we pidhe bwo tanda, onjiri gi thuol. Siaya ka baba untie. An iluonga no Mwanda Wuod Nyaseme, Mr. Youth Siaya Youth. Si miyo wacho ni Mr. Siaya Youth iwene ng'a?

to adhi defend title to ere omera ere ere ere ere ere ma defending champion Mr. Youth mano an mano an mano Mr. Youth Siaya gi Miss Youth Siaya ma an personal ma ok alar gi ng'a gi ng'ato to ng'at moro pichani osebed ka ringe social media useromo kode to dhano penjo ni an aonge shida gi jok ma noloyogi adwa ng'e ni to jok ma nolo chal nade Koro kaka ambe awuoyi ma ok dwar madho ram, nawuotho gi jok mane timo ang'owa mana loyo. Donge udwa nenogi? Emobet kagi. Dong magi e jo Siaya, to ma Mr. Youth Siaya, dong nolo jo Siaya, ok e un. Adong' nalong'. Erokamano. Koro miyo an awacho ang'o momiyo awacho ni mon chendo? Bwana Hey, hey, baba. Baba. Omera dejo kite chalo kodi kama. dikoro an mabor ang'e ni sagi ema pok ochopo giikore jokama gimoro nobiro ni devolution ung'e devolution raila kodingo kelo devolution dong ung'e koro nitie gimiluongo ni county 2013 counties nobedo piny moloso gima iluongo ni slogan. Donge ung'e slogan? Kidhi kaka Nairobi giluongo ni green city in the sun. Kidhi Mombasa to giwacho ni gateway to Kenya. Eh, bwana pesa mimi ni pek. Kai kibiro Nyanza ka kimedo machal gi mano to kachaka wuo ma higa ni rum. Kibiro Nyanza waka be wan gi gima iluongo ni county ang'owa slogan. Idhi Kisumu kacha iyudo kiwacho ni Kisumu county tich tire. Donge? Ah baba en koin yawe. Eh? Kidhi Kisumu county iyudo ni Kisumu county tich tire. Kidhi Migori County iyudo ni Migori County nyalore. Idhi Homa Bay iyudo ni Homa Bay County genowa. Biye Siaya. Siaya County. Chiem chuth mbele rach. Anwane Siaya County, Siaya County. Chiem chuth mbele rach. Ng'ato dagi ni mano Migori, mano mar Siaya, an aneno gi pile, adhi e kaunti gi te. Emomiyo ineno ka koro wan joma chuo, ing'e ni wan joma chuo, wahero ni ka wan gatoti to wadende to wapake to wamiye nying mamit to sama in be ing'e ni joma riek nowacho niya piny ka kidwa hero ng'ato Her ng'ama oheri, ok ng'ama in ema ihero. Nikech ng'ama in ema ihero ikia ka en be otimo ang'owa, oheri. Koro wa joma chwo ikawo jaber tipake ni jaber puothe tin ipurogo jiko tidoge uma. Idhi nade jaber? Donge ing'e kaka aheri? I love you. Ne ogwandi. Ogwandi ongo, ogwandi, ne look at your frogs. Ne ogwandi. Ng'uti ong'ado nyoyo your neck is cut gi dheri jaber puothe tin. Dongi ng'e na heri, na ng'e ni era. To imbi era, kaka nyako duoko penjo no is very important. Kosari yambo joma chuo. Very important nikech gine mabiro miyo dhok dhi dalau kata idong' dhok biro dalau tidhi korgi dhiang' Kosi biro dong' adong'a dala. Koro ka dichwo penji gini be luore kidhi Kisumo tipenjo nyar Kisumo ni nya Kisumo nyar gi nyong'o donge ing'e na eri imbi hera adier to nyisi ni yes daddy mano confirmed notima ng'owa oheri kidhi Migori penjo nyar Migori ni jaber bihera tiwinjo konyisi ni Undoubtedly my Lord. Onyo confirm no tima ngowa oeri. Ithiyo mabei kor gisimi kocha ipenjo nyaro mabei ni jaber. Beyera to nyisi ni yes aeri osiepa. Bisiaya. Ipenjo nyar siaya ni jaber. Beyera. Okwongo ogoni. Idwa na mi chunya e bank kama ndase kingena e. Mano nyasiaya ko omiyo joma chuo kikia nyisiaya konyisi kamano mano nyako moeri. Haleluya. Ano monde wuod Nyaseme gimomiyo awacho ni mon chendo. Akawo jaoda jaber Nyasuba atero siptal neno daktari dende nochande gotieno iye okaye odiewore ma piny oru. Atere odhi neno daktari madhi madonjo kacha achulo consultation gi pesa na ok mimiya ni mara kasechulo mopanga line daktari luongo ji warito kasti luongo madamba to dong' kaka kawaida nyakidonje iye kacha gi madam adonjo mwabet tindiko nyingwa to daktari penje gima time kato daktari gi wang' teko dakteche man ka nyasaye ogowu gi polo onyisa ni ah, jaduong' koro miya thuolo gi jatuo ok awuok shingo upande awuok tabede dhot oko tawinjo ka daktari nyiso chiega niya Nind ane kacha. Awe ni ber ber. Chiega oling' aling'a ok otamre kata gigi. Kanyisou ni mon theko. Kosenindo to daktari penje niya, koro nind ataro. Tawinjo ka daktari penja ni Kanyo iwinjo nade? Kanyo iwinjo nade? Mano chiega e pesa na machulo gang'o? Dakteche man ka Nyasaye ogou gi polo. Awacho ni chuo theko saidi. Chuo munenogi. Nyako madhi e pati, nyako ma pati, chuo ok dwar. To pati maonge nyako be ok gihero. Yach wotheko. In ka nyari ok idwa nodhi e pati to nyako midhi yude pati no mar ng'a? Chuotheko Said. Uwinjo maber? Ero uru kamano siaya kaunti.